Ech hoff déi läscht Folg huet äech gefall. Wann der Virschléi hutt, dir wësst jo wéi et geet, ënnen an d'Kommentarer schreiwen. Wann ech giff denkt drun ze liken an ze subscriben fir eis ze ënnerstëtzen, dass mer och nach méi héich kommen, soen äech Merci a mir fuere lo hei weider. Sou, mir mussen do eranner kommen an han den oh! Charou! Oh Gott! Jo, ech weess. Hei kann ech nach bësse siche goen. Hei ass näischt dran. Ech fannen dat cool, dass direkt ugewise gëtt, wat an de Schief dran ass. Da muss net déi Méi man. Zigarette sinn ëmmer gutt. Vault-Tec, Kontroll. Ech hoffen, d'Spill leeft elo bësse besser. Ech hunn et op Medium erofgestallt. Okay, Waasser kann een hei drénken. Et ass anscheinend näischt kontaminéiert.

Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Wald. Scho rëm den Wald. Ass dat wierklech den Wald? Dat héicht sou komesch u, gell? Die Wald héicht dach besser un. Ze evakuieren. Wann een elo géing soen, den Bunker.

Hol d'Pistoul raus. Putain, schon 82 Schoss, dat ass emol net schlecht. Dat léisst scho vill besser an der Ego-Shooter-Perspektiv spillen. Ah, hun ech schon Dingens un? Oh yeah! Headshot!

Ah. Een, zwee, okay, ja. Exit Zone. Ja, es sind de schnellste Sch Ah, he sind wir rakom. Oh, what the fuck, ey. Na, komm, während du Schuss und nix. L alt. Putain, die Tasten sind mega bönnert gelöt. D'Fiktioun hei dobäi. Bin nur noch ich übrig? Ewéi et schéngt, jo. Alle sind tot. Wéi gesot, ewéi et schéngt, jo. Hu mer do non-potable water access, ok. 10 Millimeter Patroun. Ech will awer gär... Oh! Ey, hallo, war aber knappe. Ding und Boy. Ich war auf der Geheim noch gekommen. Ah, hier ist so abgegangen. Okay, okay. Vernoladen. Kucken ons d'zwei Dingen. Hei läit nach een. Ah. Jo, wéi konnt ech do fir e Blödsinn? Erkläert direkt. Oh, geil. Oh, geil. An jo, ech hunn och d'App erofgeluet dofir. Willst du einen Reiter? Huh? Inventar. Ah, okay.

Geile Schäiss. Sou. An ech géing soen, elo wär et awer wierklech un der Zäit, fir. Do kann ech net liesen, nee. Voltürsteuerung. Okay.

Ah ja, danke, dass du dich entschieden hast, halt dein Maul. Boah, ich schon. Ich schon zitterig Hänn. Klingt lo blöd, mee et ass awer sou. Endlech ass et erëm souwäit. Endlech.

Keng Wierder kënne beschreiwen wéi schéin et hei ass.

Aufzugsknopf. Oh, ech mengen, do geet nix méi. Ech mengen, do ass et erofgaangen. Do si mer eropkomm. Ah, das... Sinn ech... Ja, vun hei sinn ech komm. Ah, wéi gesinn mer da sou aus? Ah look at that ass! Putain ech gesi sou serieux aus. Ok ech gesi bessen aus wéi en Hipster. Da what the fuck man, Hipster? Putain ech hoffen meng Opnahm ruckelt net zevill. Also herno wéi ech de Video gekuckt hunn huet et einermoosse gutt ausgesinn. Oh Kronkorken. Hm, woufir mer dat wuel sammelen? Wéi wann hien dat géing wëssen. Patrounen, wat ass am Schreibdësch? Näischt dran. Hu mer do Kram? Classic. Vläicht fanne mer hei nach eng al Rüstung. Nee, natierlech net. Ech froe mech och, wou déi hikomm sinn. Ok, jo, deenen hir Rüstunge sinn och. Lénks Shift fir ze sprinten.

Dass feelt mer einfach d'Wieder, et ass esou schéi rem hei ze si gell. Sanctuary. Sou an ech hoffen mir kréie keng Copyright Problemer dowéint sou. Nee? Ok, gutt. Wou si mir hierkomm? Vun der Hannen? Ey. Huh? Ja, ist denn das hey, geil. Möglichkeit? Du, du bist es wirklich. oh mein Gott. Das darf nicht sein.

Also hien ass nemmer dee selwechte wéi deen dee wou virdrun do war. An den Hond hält Schnëss net. Ass net ze gleewen. Has du Sean gesi? Jo de Puppy. Ween ass dat dee wou dir entfouert hutt? Ech wéilt dat gär wëssen. S, Has du Sean gesinn? Ech bin übrigens nach émmer hier. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn.

das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihre Frau und den kleinen Sean noch. Seng Fra läit nach do ënnen. D'Kand ass fort. D'Fra ass dout. Dat ass net schwéier ze verstoen. Okay, Geh voran! Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir! Ech hun dat Gefill de Liam Neeson, ech ging Liam Neeson spillen, wat ech wollt awer als éischt putain wähle im Karten jo ok dat dat wees ech, ech wëll awer gären Inventar diverses héichert.

Es wird sicher Veränderungen geben, Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist und ich staube mal mein Juradiplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal, wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Charles. Tschüss. Sag Tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Eng herzergräifend Noriicht vun eiser Fra, déi leider leider verscheet ass. Ah. Oh, wat hinner fir eis mëscht. Ass dat näist Haus?

Vläicht muss nach e bëssen duerch Soundastellunge schaffen. Ass e bëssen haart d'Musek he. Audio, Musik, déi kann ee mol op d'Halschent erofsetzen. Et ass esou, et hei ass, also et hei, ah putain, ech ka mech erënneren de Fallout 3, ech hunn en ëmmer esou bedréckend fonnt, ëmmer esou. An hei ass wierklech Wieder ewéi herrlech, gell? Wat soll ass d'Ko. Putain. Oh du Bitch. Oh, schießt da noch Golansch. Zwischen den Meter von der Wäsch. Oh, i. Äh, what? Ech kann schee ze sagen, wie, wies du am Wee bass. Verpiss dech! Fehler mal zerfertig oder mal nein, ich bin Film an der Wee. Ding lass. Fucking Blähfliege.

Ok, d'Konkoch muss mer ons ëmkucken, mee dat maache mer elo nach net. Mir hunn nach e puer Minutten Zäit fir eis e bëssen ëmzekucken hei. Ech géif och gär nach mäin eegent doheem kucke goen. Ech mengen et war d'Blot Haus, ech si mer awer net sécher. Op jiddwer Fall ass et mol gutt, datt ee ka e bësse ronderëm. Säi Leef an zéng op der Plaz lafe. Kolleg, wat mëss de do? Ech hu geduet, hei wär déi Garage aus den Traileren. Waffenwerkbank. An ech hat keng Waffen. Also een, dee wou eng Waffenwerkbank doheem huet, deen huet och Waffen doheem. Power-Rüstungsstatioun. Okay, firwat huet en dann an der Garage stoen? Durchsuchen. Oh nee, du willst, nee, nee, nee, du willst mir nicht gucken. Das war ein bisschen. Äh, warte, will ich Stecker allein aus dem Nähe setzen und dann kann ich dir ein bisschen weisen. Hey. Ich will mal lös machen, weil zu viel Information auf einen Keier ist auch ein bisschen äh, überdriven. Ja, schon das heute noch von den Städten, wo ich kann komplett aus dem Nähe rappen, darum etwas Neues rein basteln. Ich meine, du war mein Haus. Toll.

Schloss dech net am Stach. Schloss dech net am Stach. So. Also, also, sos. Mir se wéch wo alles de sichen hei. Ma was a hei ass komplett agestiiert, se wach mo gënn de ran ze goen. E kann. Da kënnen déi Drecksféicher elo nach Mauer eropklammen, oder wat? Oh. Da. Ich konnte das scheiß Ding treffen. Bitch. Gott sei Dank gëtt et dat. Ech hun, ech hun iwwerens komisch, dass wir der Wetz schon konnten...

Bitch. Ech fannt gesäit richteg gudd aus. Ass e gudd Spill. E gudd Spill muss keng iwwerragend Grafik hunn. Dat heiten dat ass super gudd wéi et ass an esou soll et och sinn. Méi méi brauch ee wierklech net. Eng gudd Story ass do och vill méi wichteg. Do kann ee soe wat ee wëll. Ehm jo esou muss mer mol kucken um Pip-Boy wou dat dann ass.

Ah, Sanctuary ass... Okay, ech sinn de File, Sanctuary ass dat do. Okay. Schnell reisen. Oh yeah. Ah, okay, da kommen wir hei raus. Ech hun d'Gefill dass et doten déi Garage ass wou mir herno bleiwen. Mee d'Escher get et fir eng Tankstell gewiescht, sin mer guer net secher. Moment, mettlerweil sin ech mer guer net méi sou secher. Maja, op jidde Fall ging ech soen da maan mer hei, da beendegen mer hei déi Folg haut. Ech hoffen et huet Äech gefall. Wann der se méi laang wëllt folgen, wann der se méi kuerz wëllt folgen, soot der mer et. Ech kucken da wat sech maache léisst. An äh, dann hit dat Like Button, Subscribe an sou merci bis déi nächst Folg. Ciao!